The Traditional Council a, edze be wòasãe hafi wɔ gazette o. Ye wobia bena, Enya aɖe ɖe wòle ameya nèva be yeaha gazette ɖe? Enya aɖe ɖe wòle eŋu le ʋɔnua? Ebe, No. Ebe, Ao, nya aɖeke mele eŋu le ʋɔnu. Esãe koe me signature gbabaa tu dzi gli.

Megbɔna ma, ma, ma, ma, makpɔ question number na mi. E, e, e, e, enye ŋukpenanya. Wobia tɔgbi sri bena ɖe enya ɖe ɖo le ʋɔnu. Question number three, is there any case pending against the chief? Wokɔ fɔm ya ne wo be no no fi le fɔm ya, no sign fɔm ya labe afi wɔ gazette wa, edze be me ya nye president of

Enya ŋkɛawo mi le ko eyi wɔ gban la sa mi ɖe ye ŋtɔ ɖe sese le lame ke vani sese le lame ke vani be nu ya wɔ mi le ɖe menye menye hlɔ nu ya wɔ mi la aɖo menye hlɔ nu ma wɔ mi la nyaƒe lɔya ŋlɔ gban le ne gban la le afia Gbalẽ la le afi ma, míalɔ eƒe lɔe. Mi download it from our lawyer in Kɔshiga, Kɔshiga, Ko, Kɔshiga and Co. Uh, uh, uh, Dziɖeɖi Chambers, okay, Dziɖeɖi Chambers, private legal practitioner. Eƒe lɔya ƒe letterhead ma dzi gbalẽa le. Eyi nɛ. What was that?

Ye ku gɔme be enye hele ʋɔnua, wogblɔe gɔmesese va, afia tsotso va hafi wòyi ɖe wɔna mawo dzi awɔ. Gbalẽha Believer Glago kple yiƒe Efi Klɔba, Efi Habɔbɔa, wo sign be no gazetteer gbalẽa le ɖe asi afia. Fifi le menya be mɔlɔ dɔm o. Mɔlɔ dɔ ge o. Elabe nuyawo le agbalẽa dzia, ne megblɔe ne mia, vuvɔ aɖo mi. Nuyawo ŋlɔ ɖe agbalẽwo dzia, ne mexlẽ na mia, vuvɔ aɖo mi. Mekawoe le ta de na wɔna ya o. Atikpo, Harry Atikpo yi ke nye registrar, woyɔ ŋkɔ va yi. Memawoe le ta de na wɔna ya o. Tɔgbi srui le eme. Enye ŋukpenanya, nublanuinya be ne ènye efofo alo nènye evidzila alo nènye vifofo ye viawo ɖe wɔ ma, nàlé ɖeka ƒe ta de golome ale, anɔ ƒom kple atsi. Alé ɖeka ƒe ta, anɔ asi lilim ɖe dzime nɛ be well done, well done. Nye nyemekpɔ fofo aɖeke nenema kpɔ o. Nyemekpɔ wo fofo ame yi ke woagblɔ na be amehea o. Nenye be nu dzɔ mí yi ɖe gbɔ fia, ate ŋu tsɛ na be fafa nava. Nyemekpɔe le public stream o. Elabe eƒe nuwɔnawo dzi ŋɔ nam. Míegblɔe va yi be tɔgbui sue mesaɛna agbalẽ na ame aɖeke be neva yi ɖo fia o. Tɔgbi agbe sia wu su ɖe ye sa ena agbalẽ. Ne eko fia ɖe sia ɖe la ŋlɔ ne be ya ɖo fia, ne eko ne be xo e wo e e installation form le traditional council la kɔa, ne eko tre yia agbe si awu su ye sa ege nu aʋa dada. Ne me li wo kura ɖo lia ɖo dana form aɖi nɔ dzɔm. aɖo ɔne ɔda be ame yi ne sign on his behalf leke wòdzɔe hafi wònye tɔgbi sue va deliver glagoɔ ƒe fɔm sign be ɔkɔ ɖo fiae medze si asi akpɔ ƒe ƒome mo evɔ hafi wòva yɛ wòdɔ ma hã míaƒe nya le tɔgbi awusu agbesi ƒe vɔ ŋu yi ke míeŋlɔ agbalẽ ne tɔgbi agbe si wòwusu. Wòna míenya be enya meɖɔ fia aɖeke o, yemewu nya ŋu o. Enya gale eƒe ʋɔ ŋu kokoko. Eƒe agbalẽa, ekpɔ eƒe letterheadia, enya gale eƒe ʋɔ ŋu. Míaƒe lɔya biae question, wòsearch. Enya le eƒe ʋɔnu fifi le dɔdrɔm yi ɖe ŋunya ŋu hafi wole du dzi be yewoyi ɖe efiaɖuƒe be yewova ɖo fia. Efia hã ye me wogblɔ be medzɔ le ʋeta ƒe aƒe ma fia o. Wova wɔe le gbe ma fia ɖe heva be yewova fiafia me mi. Leke ƒome nɔ anyie? Ya ame aɖewo va ɖona fia le afi bubu va kɔna de asi ne ƒomea. Na manye dzi de hlɔ̃mevi o alo ame manyamanya hã miaxɔe de eme elabe ame aɖewo li wogbe yɔ yewo sesẽ, ŋusẽ le yewo si awu ame aɖewo, ega le yewo si ta yewoate ŋu tsi atutu afɔ ɖe mia ŋuti. A womete ŋu tsi va va ge nenema o. Meva ge gbava tsɔ o. Biliva glagɔa ta ɖu fia ɖe xexea ta nɔ afi ma. Míegblɔe be tɔgbui esrɔ̃a ta kpe zikpui na biliva glago faa. Zikpuia fia ame ɖe sia ɖe koe kpam. Zikpui afia me ɖe sia ɖe koe kpam. Wokpa ame ɖom gbe sia gbe. Ta nenye bu be believer aglago ne ɖu fia kokokoa, ne kpe zikpui ɖe wɔ dzi teƒe aɖe ɖe ne wɔnɔ. Wɔ dzi ŋkɔ bubu atsɔ nɛ. Because ŋkɔ ma ɖe menye medroviwo ŋkɔ o. Menye, menye woƒe ŋkɔe wònye o. Ta eh, medzi be mana edua nasi egba be gazete ya Believer Aglago va gbɔgblɔm be wona yea. Hadze wò ɖa. Eɖadze. Edo go dzata ekpɔa ekpɔe gblɔm wole edo goe azɔ. Nye nuwɔƒea, nyemeka ɖe edzi be ame geɖe do wo go kpɔ o. Wova afia kpɔ. Nyemedona go kakaba o gake enye nu wɔna se ge. Nye kpakple mi do go ebe yetso e klikɔ e nye hã metso ŋeta. Ŋetaviwo didiwo menye. Nyeme eyi kɔ ge kpo kɔ ge gbe aɖeke be adekɔ kple Believer Glagg o. Eh? Mebe ɖe nyemekpo kɔ ge ako yi ɖe Believer Glagbo ŋuti o. O, oh, nenye be ɖe mema tso kpo kple yi ɖe Believer Glagbo ŋu, miata stop Believer Glagbo le aƒe ma me ɖe. Alo mi nya? Ah, mia ŋutɔ miaƒe mee. Tso, leke gbɔdome vi, leke, leke medro vi fia kpɔdo mi mɔ dume vie. Ah, leke wɔ medro vi ne gbɔna ve kpɔdo mi mɔ fia ge nyanya.

in a protest of this dubious dubious actions and behaviour of these people calling themselves tɔgbuis i mean it's too bad wodu agba ge yi miedu agba ge ne miekpɔ nyateƒe aleka ave to ŋuti ave nu bubu wɔm wobia tɔgbui sri be question ya le afia question number

The Traditional Council a, edze be wòasãe hafi wɔ gazette o. Ye wobia bena, Enya aɖe ɖe wòle ameya nèva be yeaha gazette ɖe? Enya aɖe ɖe wòle eŋu le ʋɔnua? Ebe, No. Ebe, Ao, nya aɖeke mele eŋu le ʋɔnu. Esãe koe me signature gbabaa tu dzi gli. Enya ŋkɛawo mi le ko eyi wɔ gban la sa mi ɖe ye ŋtɔ ɖe sese le lame ke vani sese le lame ke vani be mi yawo mi le ɖe menye menye hlɔn ŋui yawo mi la aɖo menye hlɔn ŋui ma wo mi la nyapa lɔya ŋlɔ gban le mi gban la le afia Gbalẽ la le afi mia lɔƒe lɔe. Mi da wo from our lɔe. Kɔsiga, kɔsiga, ko, kɔsiga and co. Uh, uh, uh, Jidedi Chambers. Okay, Jidedi Chambers. Private legal practitioner. Eƒe lɔya ƒe letterhead ma dzi gbalẽ le. Eyi ne, what was that? August 15, 20, 20, 2018. August 15, 2018. Ye miaƒe lɔya ŋlɔ gbalẽ ne. Egbɔgblɔm nɛ be yedi be yeana wòanya be Believer Glagooa enya le ŋu le ʋɔnu ta nenye be afɔkpadedea fɔ alo gazette wɔwɔ ƒe wɔnamewo ƒe ɖea eva gbɔa, ne make sure be yeku gɔme be enye hã le ʋɔnua. Wogblɔe gɔmesese va, afiatsotso va hafi wòyi ɖe wɔna mawo dzia wɔwɔ.